Республикабызның Милли музеенда агымдагы елның февраль аенда вакыйгаларның күп булуы көтелә. Аларның кайберләренә бүгенге студиябезнең кунагы белән тукталып китерербез. Ә бүген бездә кунакта Айгөл Сафиуллина, Татарстан Республикасы Милли музееның белем бирү бүлеге мөдире. Хәерле көн, Айгөл, исәнмесез? Исәнмесез. Бик шатбыз сезне күрергә бүгенге көндә, бүгенге иртәдә студиябездә. Ә, Бу атнада, 15 февральдә, герой-шагыйрь Муса Җәлилнең тууына 114 елны билгеләп үтәргә җыенабыз һәм Милли музей шуңа багышлап истәлекле чара үткәрә һәм бу, елга бер генә тапкыр була торган чара. Шул турыда сөйләп китсәгез иде. Чыннан да, Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы белән берлектә Татарстан Республикасы Милли музее ел саен традицион традицион рәвештә Моабит дәфтәрләре көне дип исемләнгән чара әзерләде. 2020 э, елның 15 февралендә сәгать 12-дә без э, музей фондларыннан Моабит дәфтәрләрен тантаналы рәвештә чыгарып тәкъдим итәчәкбез. Э, гомумән әйткәндә бит инде Муса Җәлилнең э, әлеге э, Берлин төрмәсендә тоткынлыкта язылган э, кулъязмалары ул чын дәрәҗәдә безнең һәйкәлләребез дип әйтергә була. Без аларны, әлбәттә, инде үсеп килүче буынга да тәкъдим итәргә тиешбез. Шуңа күрә музей фондына бит Мабит дәфтәрләре 1966 елда килеп керә һәм күп еллар инде бу дәфтәрләр безнең шулай Муса Җәлилнең туган, алар бик озак кулдан кулга йөреп, озын юл үткәннәр. Һәм инде 1966 елга музейның фондына килеп кергәч, без инде аларны барлап, саклап, елга бер генә тамашачыларга күрсәтеп, менә шундый зур бәйрәм оештырабыз. Бәйрәмебез бик күп кырлы булды быел, чөнки безнең музыкаль әдәби композицияләр дә була. Шулай ук инде Чара кысаларында безнең беренче тапкыр 1941-1945 еллар Бөек Ватан сугышы чорындагы совет һәм немец ату кораллары белән бәйле реконструкция дәресе дә узачак шул ук бәйрәм вакытында һәм әйтәсе килә көн дәвамында безнең Муса Җәлил тарихларга Укып ятларлык һәм Батыр үлмәс, үлмәс ат алып дигән күргәзмәләр дә әзерләдек. Без монда инде Муса Җәлилнең яшәгән вакытында ук чыккан бик сирәк очрый торган китапларын күрсәтәчәкбез һәм инде аның белән төрмәдә булган, бергә батырлыклар кылган иптәшләрнең белән бәйле ядкарьләр дә тәкъдим итәчәкбез. Айгөл, шунда әйтергә кирәк, бу Маби дәфтәрләрен алып чыгу тамашачыга кызыкылу, бу ниндидер бер танылган, шундый лаеклы, абруйлы шәхескә тапшырыла. Шулай бит? Быел кем булачак ул кеше? Быел Моби дәфтәрләрен мактаулы чыгару хокукы безнең Татарстан Республикасының Гомумроссия халык фронтының төбәк штабы җитәкчесе Коноплев Александр Юрьевичка биреләчәк. Шулай ук инде без аңа сүз дә бирәбез, ул кыскача презентациядә үзенең поисковый эш буенча алып барган зур эзләнүләр турында да сөйләячәк. Әйе. Ә күбрәк менә нинди балалар киләләр сезгә? Нинди яшьтәге балалар? Ата-аналар белән бергәме? Я исә булмаса мәктәп укучыларымы? Әлбәттә, без күбрәк татар гимназияләрендә укучыларны чакырдык, чөнки безнең чара татарча, русча үтәчәк. Шулай гына без язучылар берлегеннән кунаклар, язучылар, шагыйрьләр күп көтәбез. Шигырьләр дә яңгырайчак, шулай бит? Шигырьләр дә яңгырайчак. Әй, аның турында әзрәк тукталып китәсем килә. Традициягә керде инде безнең Муса Җәлилнең Җәлил укулары дип исемләнгән халыкара укучылар, әйе, конкурсында финалга чыккан укучылар безгә Муса Җәлилнең шигырьләрен төрле телләрдә

Сәгать уникенче яртыда Муса Җәлилнең һәйкәленә чәчәкләр кую була башта. Ә инде сәгать уникедә безнең музейда конференц-залда әлеге чара башланып китәр дип өметләнәбез. Рәхим итегез, дүртләргә юк, сәгать икеләрдә инде тәмамлыйбыз. Әйе. Әйе.
Моңа битертәләр дип әйтәбез, ә менә музейда алар ничә данәдә сакланалар?
Музейда алар белгәнемчә ике дәнә саклана. Алар бит инде шигырьләр кайберләр аның кабатлана. Шуңа күрә без аларны бик саклап кына тотабыз. Әлбәттә, аның чыгартылган презентация эшләнгән копияләре Муса Җәлилнең музей фатирында карарга була презентация рәвешендә. Вот чөнки инде болай тотып карап булмый бит. Тотып карап кешеләр әйләндереп тә битләрен әйләндереп тә карыйсы килә. Менә шундый хәзерге яңа современный технологияләр аркасында аны эшләп була. Виртуаль, интерактив шигырьләрне укып карарга була. Э, шуны да әйтергә кирәк, быел бит инде безнең Бөек Җиңүебезнең 75 еллыгы һәм бу бигрәк тә матур вакыйга була. Шулай бит бәйрәм өстенә бәйрәм өстәгән кебек була, шулай бит. Әйе, без э, шуңа күрә э, Муса Җәлилнең 114 ел тулу һәм 75 ел, ну, Бөек Ватан сугышында җиңүгә әйе дип инде багышлап, зурлап үткәрергә җыенабыз. Шулай ук безнең чарага әле тагы Казан театр училищесының студентлары киләчәк, әйткәнемчә. Алар әдәби-музыкаль композиция күрсәтә. Һәм инде Абдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачылар театры актерлары да безнең прологта катнашачак. Шуңа күрә бик кызыклы, зур программа көтелә. Әйе. Вакыйгалар күп була дип әйттек, шулай бит, сезнең Милли музейда. Белүемчә, Масленицага тукталып китергә җыенасыз. Киләсе тагын бер чарагыз. 18 февральдан
башлана масленица атнасы дип әйтик. Без инде музей дәресләре шулай дип госпожа Чесная масленица дип әзерләдек. Алар көн саен сәгать 10-да, 12-дә һәм 2-дә алдан заявкалар буенча үткәреләчәк. Чөнки без алдан тәкъдимнәрне кабул итеп аласыз булып чыга. Кабул итеп алабыз.
Безнең көннәр тулы булырга тиеш дип, ну, өметләнеп калабыз инде. Бик кызыклы була, чөнки без анда кыскача гына лекция дә керттек фондларда безнең сакланган төрле экспонат белән бәйләп, ничек бәйрәмне урыс халкы үткәргән, шулай кызыклы итеп. Әлбәттә, инде геройлар да була, чөнки балаларга бит кызык костюмнар белән, матур итеп уеннар белән, ниндидер бәйгеләр белән үткәрергә бәйрәмне һәм инде дәресне без инде чәй коймаклар белән, чәй эчү белән тәмамлыйбыз. Ага, булса бигрәк тә матур шулай бит. 18 февральдан 28 февральга кадәр. Ага, рәхим итсеннәр.
Ә, Шулай ук инде без 23 февральдә билгеләп үтәбез. Бу көнне инде безнең ирләргә музейга керү бушлай. Ә, Безнең бит ә, ә, Витязь дип исемләнгән ә, реконструктор клуб эшләп килә музейда инде. Аны Владислав Немович Хабаров җитәкли. Ул ә, бик кызыклы программа әзерли. Шулай ук сәгать унбердән өчкә кадәр булачак. Ну, инде хатын-кызлар гына игътибар итмичә булмый бит. 8 март көнне халыкара хатын-кызлар көнне музейга хатын-кызларга керү бушлай булачак. Шулай кызыклы программа. Анда инде кызыклы концерт программасы була. Мастер-класслар килгәч, хатын-кызлар, ир-егетләр, балалар, ата-аналар барсын да үзләре күрерләр. Чакырып калабыз, көтәбез. Сезгә бик зур рәхмәт. Ә без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Иртәгә